Schéine gudde Mëtteg. Fir d'éischt wëll ech iech soen, datt ech mech freen, d'Madame Lenert nees kënnen haut hei ze begréissen. Ech si ganz frou, datt déi Auszäit elo nees en Paulette Lenert mat 120 Prozent Energie erëmfonnt hunn. An erlaabt mer och hei dem Romain Schneider nach eng Kéier Merci ze soen, och datt en direkt agesprongen ass fir d'Dossiere weider am Ministère de la Santé och ze féieren. Erlaabt mer, verdeeg e klenge Point ze maachen iwwer d'Situatioun. Mir hunn am Moment, wann een d'Infektioune kuckt, eng Situatioun, déi stabel ass. Dat heescht, mir hu lo keng Augmentatioun, wann een d'Zuel bei den Infektiounen kuckt. Mir gesinn bei de Soins intensifs a bei de Soins normaux Schwankungen erop an erof, awer elo keng grouss Schwankungen an och keng Hausse exponentielle, déi een awer och gefaart huet. Mir hunn, dat ass och d'Kläranlagen, déi lescht Analys vun de Kläranlage kritt. Dat wat ech lescht Woch gesot hunn, ob et en Effet vacances wär oder net, Weess ech net, muss ee lo kucken, ob déi sech och dës Woch nach eng Kéier bestätegen. Mee mir gesinn do eng Hausse, déi, mir sinn op deem selwechten Niveau vu virun dräi Wochen. Dat heescht, déi Baisse, déi mer déi lescht Analysen haten, huet sech net bestätegt elo a mir sinn op deem Niveau vu virun dräi Wochen. Dat heescht, déi muss een och ganz gutt am A behalen. Firwat ech do drop insistéieren, ass ganz einfach, dass et elo och verfréit ass. fir ze soen, wéi et an dräi Woche weidergeet an an zwou Woche weidergeet. Mir mussen déi Situatioun am A behalen, déi vun den Intensivbetter, déi vun den Soins normaux a selbstverständlech och déi vun den Infektiounen. An d'Kläranlage sinn éischter am Moment an enger Situatioun, déi elo keng Baisse significative gi fir déi nächst Deeg bedeiten, mee ech sinn net Spezialist, dofir frot mech elo net, genau d'Analys ze maachen, wat den Impakt dovunner ass. Mir hunn e puer Saachen, déi mer Iech haut wollte matdeelen. D'Madame Ministesch wäert dann no och op den Ist-Zustand an och iwwer verschidde Sujeten, déi d'Aktualité och sinn, iwwer d'Impfungen. Iwwer d'Impfungen hu mer jo och gëschter matgedeelt, dass d'Regierung dru schafft, fir owes bei de residuelle Reschter jo och d'Méiglechkeet ze ginn, dass een an Zukunft wäert kënnen iwwert de Guichet Punkt Elu sech kënnen umelle fir déi residuell Reschter kënne versprëtzt ze kréien. Firwat mer dat elo maachen a bis elo net gemaach ginn ass, ech soen lech och, dass um Dag vun haut zum Beispill am Abrëll 94.815 Dose verbraucht gi sinn an et si fënnef Dosen, déi owes kee Preneur fonnt hunn, fënnef. Vun deene 94.815, fënnef kéint ee soen, ass net vill, mä all eenzel Dos, déi ewechgehäit gëtt, ass eng ze vill. A wann déi Liwwerungen, déi mer jo och confirméiert kritt hunn, oder déi eng op jidde Fall informéiert gi sinn, sech bestätegen, wäerte mer am Mount Mee oder am Mount Juni jo d'Cadence och héijen. A mir wëllen net de Risiko agoen, dass do déi Zuel vu fënnef dann no op eng Kéier zéng, fofzéng oder zwanzeg kéint ginn. Dofir wäert deen dote System och en place gesat ginn. Do wäert dann d'nächst Woch och driwwer kommunizéiert ginn. Bis den 20 Abrëll sinn 2.439 Dosen Impfstoff zu Lëtzebuerg geliwwert ginn. Dëst ass, wann een d'Zuele kuckt, eng fir iwwer 100.000 Leit, déi kënne geimpft ginn. Verimpft goufe mat AstraZeneca 48.000 Dosen, mat Pfizer 135.330 Dosen, Mat Moderna 19.200 Dosen a mat Johnson 2.400 Dosen, dat heescht mat Pfizer sinn 66 Prozent vun der Populatioun verimpft ginn, mat AstraZeneca 23,5, mat Moderna 9,3 a mat Johnson 1,2. Mir krute vun den Hersteller d'Confirmatioune geliwwert, an do ass eng nei Informatioun, déi bäikomm ass, well Moderna hat eis jo nach keng Zuel Ginn, datt bis Enn Juni si géifen 43.200 Impfstoffer och op Lëtzebuerg liwweren, vu Pfizer bis Enn Juni 290.160. Vun AstraZeneca hu mer awer just Info bis Enn Abrëll, an do ass am Moment 18.100, a vun Johnson och nach eng Kéier 2.400 bis Enn Abrëll, déi géife geliwwert ginn. Do hu mer och net méi Informatiounen. Dës Liwwerungen wäerten erlaben, dass mer och eng 178.000, 130.000 Leit geimpft kréien. Mee vun zwee Hiersteller, AstraZeneca an Johnson, hu mer nach net, wat am Mee geliwwert gëtt a wat am Juni och geliwwert ginn. Bis gëschter Owend konnten 166.761 Dosen och gemaach ginn, also Impfunge gemaach ginn. Et sinn 120.307 Leit, déi eng éischt Dosis kritt hunn, a 46.416, déi eng zweet Dosis kritt hunn. Dat heescht, mir sinn am Moment op engem prozentual vun 81,3 Prozent vun den Dosen, déi ukomm sinn, déi verimpft gi sinn. Dir wësst jo, datt mer gehéicht hate vu 50 op 75 a gesot hunn, datt do eng gewësse Marge och kéint ginn. Au Niveau vun den Invitatioune sinn déi lescht zwee Deeg all Dag e bëssen, Ech hat dat och d'lescht Woch ugekënnegt, well d'Livraisonen och méi kleng géife ginn, hu mer all Dag just e bësse méi iwwer 1.000 Dosen och versprëtzt. Ganz einfach, well mer och Enn leschter Woch keng nei Liwwerungen och kruten. De Gros vun deem Vaccin, dee mir de Weekend am Stock haten, brauche mer nämlech och fir déi zweet Impfung kënnen ze garantéieren, vun deene Leit, déi och schonn eng Invitatioun kritt hunn. Ab haut kënne mer nees méi Leit impfen, well mer de leschte Méindeg och eng Liwwerung vu Pfizer kritt hunn. Dësen Impfstoff wäert an den nächsten dräi Deeg och verimpft ginn. Dat heescht, dës Woch ass wierklech eng Woch, wou ganz vill Pfizer verimpft wäert ginn. Ausserdeem kréien haut ronn. Ech hunn den Echo heibanne, mee dat awer net schlëmm. Ausserdeem kréien haut ronn 26.000 Leit och aus der Phas 5 eng Invitatioun fir d'Liwwerung, déi mer déi nächst Woche kréien. Domadder hu mir Leit bis 56 an halleft Joer invitéiert. An Dir wësst jo, dass d'Phas bis 55 geet. Dat heescht, et sinn nach eng 13.000 Leit, déi an dëser Phas z'invitéiere ginn. Ech hunn Iech virdrun opgelëscht, wéi déi Livraisone vun AstraZeneca déi nächst Deeg a Wochen och kommen. Dat heescht, datt mer och decidéiert hunn als Regierungsrot, datt mer den AstraZeneca, nodeems d'EMA jo och gréng Lut ginn huet an nach eng Kéier rappeléiert huet, datt et e gudde Vaccin ass, a soulaang mer do keng Contre-Indicatiounen, wann d'EMA net seet, well et kann sech och nach änneren, mee wann d'EMA seet, dierf net méi benotzen, mee soulaang et d'EMA recommandéiert och ze benotzen, hu mer decidéiert, jo, Den Annaland huet seng Positioun do geholl, dass mir d'Positioun ginn, dass d'Leit tëschent 30 a 55 kënne mat AstraZeneca op fräiwëlleger Basis sech aschreiwen. Et si sécher an de leschte Wochen och Refusën an Impfzentere geweecht, hunn ech och gesot. Mir hunn. Ongeféier 2,4 bis 5 Prozent maximal vun de Leit, déi refuséieren. Dat heescht awer, datt d'Impfbereetschaft vun de Leit ganz héich ass, och am Verglach zum Ausland. An dat wëll ech och hei ënnersträichen. Dat heescht, ab elo, ab haut, ab deem Moment, wou mer hei déi Pressekonferenz hunn, geet en neie Site op, deen heescht impfen Punkt lu. An do kann ee sech dann aschreiwen op déi Lëscht, fir kënnen ze maachen. D'Leit ginn net penaliséiert, well se sech aschreiwen. Dat heescht, wa se och eng Invitatioun kréien, well se normal am Alter géifen dru kommen, gëtt da selbstverständlech déi aner och caduc. D'List, de Site presentéiert sech esou, datt en Avertissement do ass, datt ee selbstverständlech, wann ee verschidde Charakteristiken huet, do muss och säin Dokter hunn, är een also consultéieren, är ee sech aschreift. Dann ass e Rappel och vun der Protection des données an dann d'Signalétique, wou een da seng Matricule muss aginn, säin Numm, säi Virnumm an och en Email an d'Confirmatioun vum Email fir da kënnen och d'Invitatiounen vum OTP ze kréien. Dat heescht, d'Leit mellen sech, et ass first come first served an dass se dann eben och den OTP kréien. Dat heescht, dee kréie se da geschéckt fir sech da kënnen anzeschreiwen an och fir de Site erauszesichen. Wann ech virdru vum Site eraussichen, dat zielt selbstverständlech och bei deene Residuellen. Do mussen d'Leit dann och eraus sichen, well do ass eng Konditioun, et kann net sinn, datt ee vun Esch op Ettelbréck geruff gëtt, well dat jo da Saache sinn, déi musse ganz kuerz kënnen organiséiert ginn. Dat heescht, d'Leit, déi ech do och op där Lëscht vun de Residuellen aschreiwen, musse garantéieren, datt se dann owes bannen enger Véierelstonn oder 20 Minutte kënnen och disponibel sinn, fir datt dat dann och garantéiert ka ginn. Déi ab haut kënnen d'Leit sech aschreiwen. Wéini se no TP kréien, dat kéint, kéint soen ech, kéint, well dat hänkt selbstverständlech och vun de Liwwerungen of, dat heescht, dass een déi déi fënneft Phas géif ofschléissen an dat kéint Mëtt nächster Woch sinn. Dat heescht, dass Enn, Enn nächster Woch den, déi eng Säit d'Phase 5 kéint ofschléissen an och schonn déi éischt Leit dann och hire Rendez-vous dann iwwer den OTP dann och wäerte kënnen huelen, wa se dee bis dann och kréien. Dat heescht, dass se dann d'Invitatioun och kréie fir dee Rendez-vous kënnen ze huelen, wéi gesot, Enn nächster Woch. A mir géifen déi dann och separat jo féieren. Dir wësst jo, dass och an de Centres de vaccination do dann och eng Fil ass, wou och da just den AstraZeneca gesprëtzt gëtt, wou dann och en Dokter deen deen doten déi doten deen doten Akt dann och mécht an dann e klengen Entretien mat de Leit huet. Mir sinn nach ëmmer der Meenung, dass et net responsabel wier, Impfstoff am Frigidaire leien ze loossen. Ech hunn elo just viru puer Minutte matgedeelt kritt, dass och, ech mengen, Mecklenburg-Vorpommern an Däitschland dat selwecht decidéiert huet, elo op fräiwëlleger Basis den AstraZeneca ze benotzen. Mir gesinn, dass, de Virus nach ëmmer do ass, dass eng Pandemie, déi do ass an déi nach Konsequente mat sech bréngt. An deem Zesummenhang si mer och am, wäert d'Zeremonie vun Nationalfeierdag net déi sinn, déi mer gekannt hu virun zwee Joer, virun der Pandemie. Mir wäerten net nees eng grouss Zeremonie an der Philharmonie kënnen organiséieren. Dat wier net virsichteg, well et ass am Juni an do wäerten och net Leit voll kënnen geimpft ginn, fir kënnen alleguerten op där Zeremonie ze partizipéieren oder och wann ech un d'Militärparad denken oder un aner grousse Festlechkeeten. Mir wäerten eng musse lo eben organiséieren, wéi mer déi Zeremonie wäerte gesinn a kënnen organiséieren, mee déi wäert net kënnen esou sinn, wéi mer se virun der Pandemie kannt hunn. A mir wëllen och eng Zeremonie organiséiere fir Respekt fir déi, fir d'Victimme vun der Pandemie ze organiséieren. Mee soulaang déi Pandemie do ass, wëlle mer dat net maachen. Mir wëllen do net nach e Risiko agoen. An dofir wëlle mer och, wa bis mer gemellt kréie vun den Autoritéite sanitären, ob. dass wierklech d'Situatioun eng ass, déi sech verbessert huet, wou een och keng Mask méi brauch unzehunn, et cetera, et cetera, dass een dann och esou eng Cérémonie sollt organiséieren. Mir frot mech och elo keen Datum, mee et ass wichteg, dat och ze soen, net dass ee mengt, et soll, et hätt een d'Leit vergiess, mee während der Pandemie et ze maachen, wou mer nach all Dag Leit hunn, déi stierwen, Meng mer ass et wichteg e Moment ze waarden, wou een déi gewësse Serenitéit och brauch fir esou eppes kënnen duerchzeféieren. Voilà, dat woren déi Informatiounen déi ech wollt matdeelen a géif direkt der Gesondheetsministesch d'Wuert weiderginn.
Jo, gudde Mëtteg a Merci. Ech wollt virop vun der Geleeënheet profitéieren Fir Iech ze soen, datt ech ganz frou sinn, meng Aarbecht erëm kënnen opzehuelen, dat freet mech. Ech maachen dat mat grousser Begeeschterung an si frou, déi dräi Woche gehat ze hunn. De Virus mécht keng Paus, déi Aarbecht, déi domadder verbonnen ass, och net. An an deem Sënn och vu mir nach eng Kéier ganz, ganz grousse Merci un de Romain Schneider, deen hei agesprongen ass, Et heite wor net de Moment, fir méi lues ze maachen an der Santé. Et ass eng ugespaante Situatioun an ech sinn wierklech ganz frou, kënnen op déi ganz Ekipp ze zielen, déi dat wierklech wonnerbar iwwerbréckt huet. Zu der Situatioun, dat ass de Point hebdomadaire, dee mer schonn e puermol gemeinsam gemat hunn, sinn ech och frou kënnen feststellen, no deenen dräi Wochen, dass mer eng gewësse Stabilitéit hunn. Kann ee sech froen, Wisou freet ee sech driwwer, wann ee Stabilitéit huet an enger Pandemie? Et wëllt ee jo, dass een derduerch kënnt, dass et erofgeet. Muss een awer wëssen, dass an deem Kontext, wou mer sinn, säit Wochen alleng Stabilitéit schonn eppes ganz Positives ass. Ech erënneren drun, dass d'Pronostike schlecht ware fir déi Wochen hei, déi kommen, dass d'Situatioun a ville Länner, och net wäit vun eis ewech, keng gutt Situatioun ass, mat steigenden Zuelen, mat engem ugespaanten Gesondheetssecteur. an dass d'Hypothees vun enger drëtter Well eng absolut Realitéit ginn ass. An esou gesinn, an deem Kontext ass et natierlech schonn eppes Berouegendes ze gesinn, dass mer hei am Land et fäerdegbruet hunn, déi Stabilitéit ze halen. Wat bedeit Stabilitéit? Mir hunn et gesinn um Niveau vun den Neiinfektiounen, leie mer dës Woch bei ronn 200 op 200 Neiinfektioune gekuckt op 100.000, dat op der 7 Dagesmoyenne, déi mer ëmmer kucken. Dat ass quasi d'selwecht wéi déi Woch virdrun. Ervirzehiewen ass awer, datt d'Verdeelung sech geännert huet. Do gesäit ee wierklech en Trend, en Trend, deen uschléit, e Wiessel. Mir gesi beispillsweis, datt bei den iwwer 75 Järegen den Effet vun der Impfung sech entretemps richteg weist an eisen, an eise Courben. Do ass d'Inzidenz am Moment déi niddregst gewiescht op dës Woch gekuckt, do wor se bei 100. Sechs op 100.000, dat heescht ongeféier d'Hallschent vun der Moyenne. A mir hunn och an der Alterstranche, fir just drënner ze goen, vu 60 bis 75 Joer, och do e Réckgang vun den Neiinfektiounen op eng Woch gekuckt vu 17 Prozent, wat wierklech considerabel ass. Dat ass net just eng Momentopnam. Do kann ee wierklech dervun ausgoen, dass mer En Effet ufänken ganz kloer ze gesi vum Impfschutz, dee lues a lues asetzt. Dat bei deene Leit, déi besonnesch vulnerabel sinn duerch hiren Alter, dat sinn déi eeler Leit. An alleng dat ass eppes Positives. Huet dann och mat sech bruet, datt d'Moyenne vun den Neiinfizéierte vun dëser Woch liicht erofgaangen ass. Do si mer bei 36 Joer mëttlerweil. Ech wär frou kënnen ze soen, dass ech dee selwechte Constat an de Spideeler maachen an dass dat och integral positiv ass. Do hunn ech awer méi gemëschte Gefiller. Mir hunn zwou Tendenzen, déi mer an eise Spideeler gesinn. Engersäits ganz kloer effektiv bei deenen eelere Leit gesi mer en Réckgang un den Admissiounen. Och do gesäit een dat, wat een an den Neiinfektiounen, Erkennt, spigelt sech an de Spideeler, dass mer manner eeler Leit hunn, déi an d'Spidol kommen. Mir hunn allerdéngs, dat wär schéin, wann et just dat wär, wat den Trend wär, mir hunn awer doniewent en Ustig bei deene méi jonke Leit. An dat ass eppes, wat spezifesch ass, warscheinlech och an de Kontext vun deenen neie Virusvarianten ze setzen ass, déi dach awer riskéieren, e bësse méi aggressiv ze sinn, wéi dat, wat mer virdrunner kannt hunn. Dir hutt an Ärer Mappen Ee Graphique, wou der deen doten Trend ganz gutt gesinn. Dat sinn déi donkelblo an hellblo Barren, wann der dat kuckt, wou der engersäits d'Moyenne hutt, d'Altersmoyenne an den Hospitalisatiounen an dann spezifesch déi lescht dräi Wochen. An do gesäit een deen inverséierten Trend, also engersäits en Réckgang bei deenen eeleren Kategorien an awer en Ustig, Bei deenen e bësselche méi Jonken, do gesäit een och, dat spigelt sech an der Moyenne d'Age, déi mer am Moment an de Spidäler hunn, och erëm, wou mer vun enger Woch op déi aner awer vun enger Moyenne vun 61 Joer erofgaange sinn op 57. Dat heescht, mir gesi schonn e Phänomen vu méi jonke Leit, déi ageliwwert gi mat deels méi schwéiere Verleef. Och un der Relatioun tëscht wéi vill Leit lande vun de Soins normaux op de Soins intensifs, och do beweegt et sech e bësselchen. Bleift awer nach ofzewuarden, ob dat elo just en Zoufallsergebnis ass oder ob dat eppes ass, wat sech wäert bestätegen. An der Reegel ware mer e Véierel ongeféier vun de Leit op Soins normaux, déi op intensiv komm sinn. Do si mer mëttlerweil awer, op d'lescht Woch elo gekuckt, leschte Bilan, dee mer gezunn hunn, bei engem gudden Drëttel. Dat heescht, et ass e gewëssen, eng Hypothese am Raum, dass dach awer de Krankheetsverlaf méi schwéier ass an och ebe méi bei dach e bësselche méi jonke Leit sech scho bemierkbar mécht.
Sorry, wann ech elo ganz kuerz ënnerbriechen. Ech wollt just matdeelen, well ech hu elo d'Info kritt, an well d'Leit wäerten doheem elo probéieren, op de Site ze goen vu vum CTIE, dass en ab 6 Auer eréischt fräigeschalt gëtt. Krut ech elo just matgedeelt, well et wier nach eng technesch Saach, déi gekläert misst ginn, an dass et ab 6 Auer wier, well wann d'Leit elo kucken a probéieren, soen se, et geet net, et geet net, et geet net, et wier ab 6 Auer, wou et fräigeschalt géif ginn. Dowéinst, ech wollt Just d'Leit rassuréieren, dass net de Problem bei hinne läit, mee beim CTIE an dass deen normalerweis ab sechs Auer misst fräi. Ech wor ze euphorisch, andeem ech fënnef Auer gesot hunn, Madame Minister. Dat zielt och all Sekonn, well wann d'Leit elo ufänke mat probéieren, ass dat ganz gutt, dass dat esou schnell wéi méiglech kloergestallt ass. Stabilitéit dann och nach op eisen anere klasseschen Indicateuren. De Premier huet et just erwähnt, och an den Ofwässer gesi mer eng Entspanung. Bleift awer elo ofzewaarden, ob dat den ominéisen Effet ass vun de Vakanzen. Mir wëssen, dass vill Leit d'Land verlooss haten. Dee ganzen Effet du retour de vacances gesi mer nach net, mee op all Fall mol Stand haut zumindest gesäit een déi Entspanung um Niveau vun den Neiinfektioune ganz kloer och an den Ofwässer. D'Admissiounen an de Spideeler hat ech erwäänt an och eeben virun allem, an dat ass dat Wichtegst wann een op d'Zukunft kuckt, e ganz klore Réckgang eeben an deene méi héijen Alterskategorien. An och wat och d'Leit besonnesch interesséiert, an den Alters a Fleegeheimer hu mer och ganz wéineg nei Fäll ze verbuchen. Do hate mer fir d'lescht Woch zwee Residenten nach, déi positiv waren, aacht Leit um Niveau vum Personal. Wann ech dat an de Vergläich setze beispillsweis mat Oktober, do ware mer a ganz anere Paragen, do ware mer bis zu iwwert 100 Leit pro Woch bei de Residenten an och ëm déi 80 mat Momenter beim Personal. Also do gesäit een, dass schonn eng ganz kloer Entspanung asetzt. Wat elo d'Doudesfäll ugeet, och do eng kleng positiv Nott, dat fänkt un réckleefeg ze ginn. Mir kommen erëm an de Beräich vun, wann een dat esou ka soen, der normaler Stierflechkeet, eraus aus der Surmortalitéit ab der leschter Woch. Wat ass déi normal Stierflechkeet hei am Land? Esou am Schnatt iwwer déi lescht Jore gekuckt si mer do bei 80 Leit d'Woch an dat ass dat, wat mer elo erëm approchéieren. Och dat ass berouegend an da virun allem, Wat engem da kann awer e gewëssenen Optimismus justifiéieren, ass wa mer eis am Verglach kucke mat deenen anere Länner, déi net wäit ewech si vun eis, si mer an de vergläichende Courbe relativ gutt do, souwuel bei den Neiinfektiounen, wéi um Niveau vun den Intensivbetter, wéi um Niveau vum Taux de positivité, dee mer zwar gären nach e bësselche méi niddreg hätten. Mee alles an allem ass eis Situatioun relativ gesinn elo net esou schlecht. soll awer trotzdem net verdecken, dass d'Situatioun objektiv gesinn nach ëmmer eng kritesch Situatioun ass. Mir si bei héijen Inzidenzen dach nach. Mir sinn an Europa generell an enger Situatioun, wou de Risiko ganz héich ageschat ass. Et ass also net, fir dat op d'liicht Schëller ze huelen an ze soen, Mir si lo wierklech schonn esou gutt ewéi raus mat engem Fouss. Mir sinn nach matten an enger kritescher Zäit dran. wou déi Virsicht, déi mer eis ginn hunn iwwert déi lescht Wochen a Méint, sech éischtens bewäert huet, soss hätte mer dat elo net stabiliséiert, mee wou se awer och virun allem nach ëmmer gebueden ass. Also ech géif och wierklech gären haut en Appell maachen, trotz dem schéine Wieder, trotz der gudder Stëmmung an der optimistescher Nout, déi mer hei uklénge loossen, Sidd nach virsichteg! De Virus huet sech absolut net geännert, säit mer e kennen, en ass héchstens méi schnell ginn. Dat, wat en dreift, dat, wat en iert, ass d'Proximitéit. An esoulaang mer net wierklech, Nach méi wäit si mam Impfen, dass wierklech dorobber, wou mer waarden. Soulaang mer keng Medikamenter hunn, hu mer am Moment nach ëmmer e Risiko, dass dat Ganzt eis awer nach eng Kéier kann aus dem Rudder geroden, an dat wär natierlech net gutt. De Risiko ass reell, dat weisen eis eis Spideeler, ebe grad och de Phänomen vun Dach awer méi jonken Leit, déi net onbedéngt predisposéiert si fir hei grouss Schwieregkeeten ze kréien, déi awer an der Klinik landen. D'Belaaschtung an der Populatioun ass och reell. Mat der Zäit, déi vergeet, ginn d'Mesuren, déi mer en place hunn, natierlech ëmmer méi schwéier ze erdroen fir d'Leit. D'Ongedold gëtt grouss, soudass mer alleguerten wierklech e gemeinsamen Interesse hunn, déi Virsiicht weider gëllen ze loossen, fir dass mer eis Strategien, déi mer hunn, fir hei Schrëtt fir Schrëtt erauszekommen a keen Hin an Hier ze hunn, dass mer déi Strategie wierklech kënne weiderféieren. An dofir brauche mer einfach nach e bësse Gedold a mir brauchen nach e bësse Virsiicht elo iwwert déi nächst Wochen. Dat Positivt, wat eraspillt, ass, dass mer eebe kloer elo wëssen, dass den Impf, wat mer wéi weider all Woch, wou mer weiderkomme mam Impfen, gesi mer e ganz kloren Impakt, um Infektiounsgeschehen. Dorauser kënne mer eng gewëssen Entspanung lues a lues leeden. Dat erlaabt eis dann och lues a lues opzelockeren. Mee et ass net de Moment, mengen ech, fir de Fouss ze vill op de Gas ze setzen. Och hei si kleng Schrëtt de Motto. D'Taktik ass, mat klenge virsichtege Schrëtt ze fueren, fir net hin an hier mussen ze fueren. En gros ass d'Taktik eng vum Spillen op d'Zäit. Dat ass esou, wéi een d'muss nennen. Mir komme viru mam Impfen an en attendant gëllt et opzepassen, et gëllt wierklech d'Geste-barrièren ze respektéieren, déi Proximitéit esou wäit wéi méiglech eeben agedämmt ze halen, bis mer eis kënnen next Schrëtt erlaben, déi mer och awer schonn intensiv um Plange sinn. Dat wäert ech Iech net verstoppen. Mir sinn optimistesch an hoffen, dass mer effektiv dann, esou wéi mer dat déi éischte Kéier beim Deconfinement gemat hunn, och dës Kéier no vir weiderginn an net mussen iergendwann erëm eng Kéier hannerrécks sprangen an op d'Brems trëppelen. Nei haut ass och, dass mer Iech méi detailléiert Informatiounen wäerten accessibel maachen iwwer d'Nieweneffete vun den Impfstoffer. Dir wësst, dass mer am Kader vun der, dat heescht der Euravigilance ass dat, dat ass deen europäeschen Programm, wou d'Nieweneffete vun deenen eenzelnen Impfstoffer erfaasst ginn, dat ass ganz wichteg, dass mer dat kenneléieren, fir och de richtegen Ëmgang domadder ze hunn. Do gi mir eis Donnéeën eran. An déi wäerte mer och elo ëffentlech zougängeg maachen. Ech ginn Iech eng Indikatioun, Stand haut, wou mer do stinn, hu mer insgesamt elo, säit mer impfen, ee Prozent vu Leit, déi wéinstens eng Niewewierkung hunn, erfaasst. Wat mécht dat aus? Dat sinn 1.125 Leit insgesamt. Do muss een awer soen, dass dee ganz groussen Deel, dat sinn 89 Prozent, 996 Leit, keng schlëmm Niewewierkungen hunn. Dat sinn éischter typesch typesch kleng Nieweneffeten, déi ee bei all aneren Impfungen och emol huet, sech eebe liicht krank spieren e puer Deeg, dat si gesot 89 Prozent an der Kategorie vun net schlëmmen Niewewierkungen. Da bleiwen 129 Niewewierkungen, déi an d'Kategorie vu méi grav giffen falen. Wat sinn déi 129? Dat sinn dann 11 Prozent vun deem enge Prozent insgesamt, dee mer hunn. A vun deenen, vun deenen 129 sinn der 116, déi als, dat ass déi offiziell Kategorie, déi als médicalement significatif gelëscht sinn. Wat versteet een do drënner? Dat sinn Niewen, Niewewierkungen, déi eng Incapacité temporaire de travail mat sech bruet hunn, wou d'Leit awer scho e puer Deeg, wierklech net asazfäeg waren. Dann hu mer och, fir Iech den Detail ze ginn, 13 Hospitalisatioune gehat am Kontext vun Niewewierkungen. Mir haten dräi Fäll, déi an de Beräich vum méi liewensbedrohlechen anzereien sinn. A mir hunn och leider Gottes dräi Stierffäll ze verbuchen, Stand haut, zwee Männer, eng Fra, déi do concernéiert sinn an enger Alters Fourchette, fir ech déi à titre indicatif ze gi, vun 75 bis 94 Joer. Dann och vläicht e Wuert zu deene spezifeschen Thrombosen, déi am Kontext vu verschiddene Vaccine vill am Gespréich am Moment sinn, also net ze verwiessele mat den normalen Thrombosen. Hei ass wierklech e ganz seltene spezifesche Nieweneffet. deen mat enger, e bësse wéi mat enger allergescher Reaktioun ze vergläichen ass. Där hate mer insgesamt 7 Fäll, dovunner 6 ouni eng Thrombopenie. Frot mech awer elo net genau, wat dat ass, ze erklären. Dat ass e méi e schlëmmen Verlaf dovunner. Dat heescht 6 ouni esou eppes a mat méi engem favorabele Verlaf. An awer och ee Fall, dee leider déidlech verlaf ass mat esou enger Thrombopenie. Wéini? Ech mengen, dat ass, wann d'Blutt gerënnt dann zu enger Bluddung zousätzlech kënnt. Mee wéi gesot, leet mech elo net op de fachleche Vocabulaire fest dobäi. Dann och vläicht en Detail, fir Iech eng Groussendordnung ze ginn zu deenen eenzelne Vaccinen, Wéi huet et sech do mat den Niewewierkungen? Mir hu jo ënnerschiddlech Quantitéiten am Ëmlaf gehat. Fir de Moderna hate mer 27 Fäll mat Niewewierkungen, dat ass dann, fir et ze objektivéieren, wären dat der zwee op dausend, wann een dat ëmrechent, dee selwechte Bilan fir den AstraZeneca, do sinn der an der Zuel 69. Et gëtt awer och, wann een et ëmrechnet, si mer och bei zwee op dausend, déi en Nieweneffet haten, a beim BioNTech-Pfizer si mer am Verglach bei zéng op dausend, wann een et ëmrechent. Also am Fong huet de BioNTech méi oft Niewewierkungen. ewéi déi aner zwee Impfstoffen, awer insgesamt, an dat ass dat wat wichteg ass, déi ganz, ganz grouss Majoritéit vun de Fäll ass dat wierklech näischt Schlëmmes. Dat gëtt signaléiert, natierlech well mer e Monitoring doriwwer musse maachen, dat ass och wichteg, datt mer dat maachen, mee déi grouss Majoritéit vun deenen Niewewierkungen ass näischt wat een net kennt vun aneren Impfungen, déi ee scho mol vläicht am Liewen hat. Voilà, déi doten Informatiounen, wéi gesot, déi sinn Iech zougänglech, steet an Ärem, an Ärem Dossier de Link dodrop-per. Dat wäert an Zukunft accessibel sinn um, um Site vun der Santé, op deem Link, deen, deen Der hutt an deen Der och gären kënnt deelen. A voilà, dat wär et vu menger Säit.
Bestätegt Der mer sechs Auer, Madamm Thill? Sechs Auer. Jo, voilà.
No vill Leit doheem gespaant virum Computer sëtzen. Bon, muss mer kucken, wéi vill Leit sech mellen. Wann der elo wierklech ganz vill wären, méi wéi Impfdosen do sinn, dat ass jo awer warscheinlech, bleift et sécher bei deem Prinzip first come, first served. Jo, hei ass jo den AstraZeneca, dee mer jo recommandéiert kréie fir vun der EMA, fir kënnen ze verimpfen. Mir ginn awer der Reihenfolg no. Dat heescht, am Moment ass de. BioNTech an de Moderna an den Johnson, wou et keng Limitatioune ginn. Et ass fir méiglech, datt och nach en anere Vaccin jo nach op de Marché kënnt am Mee oder am Juni, dat hoffe mer op jidde Fall. An do geet et der Reihenfolg no, wéi d'Leit sech ugemellt hunn, well dat ass eng volontaire Basis an déi aner Impfstoffer gi jo da prioritär benotzt och fir d'Alterskategorie erofzegoen. De Fait wäert sinn, dass verschidde Leit, an ech hat Iech d'Beispill jo gi vu mir d'lescht Woch oder och vläicht vun der Madame Lenert, dass mer an enger Situatioun sinn, wou mer eis aschreiwen, mee dass méiglech, dass mer och eng Invitatioun kréien, well mer dem Alter no elo kommen, an dann, dass net, dass een dann säi Tour verfällt, wann een dann eng Invitatioun kritt huet an do sech umellt, da verfällt dee vum Volontariat. Dat ass wéi ee wëll. Mee fir déi, déi sech umellen, fräiwëlleg fir den AstraZeneca ze kréien, tëscht 30 an. A 55, do kënnt, do ass first come, first served. Do gëtt et net e Prinzip, dass derno do nach eng Prioritisatioun gemaach gëtt, dem Alter no, der Catégorie socio-professionnelle. Et ass op. Dat heescht, deen, dee wëll geimpft ginn, soll kënnen och geimpft ginn. An den Här Feller hat jo och déi Zuel genannt, sauf erreur de ma part, dass mer awer géifen eng zeg Dausenden, Zéngdausenden vun Impfunge kréien a wa mer do fäerdeg bréngen awer eng 40 Dausend Leit méi ze impfen, dann ass dat wichteg fir Lëtzebuerg. Och bei engem aneren Impfstoff wéi bei AstraZeneca, bei Johnson and Johnson, goufen et eng Rei änlech Fäll mat Thrombosen. D'EMA seet do, et géif méiglecherweis en Zesummenhang bestoen. Trotzdeem gëtt een elo normal weider verimpft oder ka sech dat nach änneren? Dat ka sech selbstverständlech änneren. Mir hu jo den CSMI, deen jo och En Organ ass, deen d'Santé beréit, deem mer och nogelauschtert hunn. Ech kann haut net ausschléissen, datt den Johnson am Verlaf vun den nächsten Deeg oder Wochen, wann en Avis vum CSMI eis Indikatioune gëtt, datt se géife recommandéieren, deen ënnert engem gewëssenen Alter net obligatoresch oder prioritär ze impfen, datt deen och vläicht an déi fakultativ, also an déi fräiwëlleg Lëscht kënnt. Mä am Moment hu mir vun der EMA gréng Lutt kritt. D'Fro stellt sech net, well mer iwwerhaapt kee geliwwert kréien. Johnson huet jo decidéiert, am Moment keng ze liwweren. Mee. D'EMA huet eis gesot, fuert domadder weider, mee d'Fro stellt sech am Fong net, well mer keng Impfstoffer kréien. Mee wa se bis kommen a mir hu keng, kee Contre-avis vum CSMI, deen eis seet, eng aner Richtung, gëtt en an déi normal Prozedur geholl. Mee wann en Avis vum CSMI giff kommen, an hei sinn Hypotheesen, déi ech opwerfen, an déi zu selwechter Conclusioun giff kommen wéi AstraZeneca, besteet d'Méiglechkeet, datt deen dann och géif an déi Volontaire-Lëscht kommen. Mee am Moment stellt d'Fro sech iwwerhaapt net. Si huet elo grad d'Niewewierkungen ugeschwat. Do goufen et och eng Rei Doudesfäll. Ass do am Fong definitiv gekläert, wou d'Responsabilitéit läit an esou engem Fall? Kann do och eng Responsabilitéit op de Staat zeréckfalen?
Jo, d'Responsabilitéit ass kloer geregelt. Dir wësst, datt d'Kommissioun an hire Verhandlungen, dat ass och eng vun den Ursachen, firwat eis Verhandlungen laang gedauert hunn an Europa, datt drop insistéiert ginn, datt net op also dass de Produzent net kann op seng Responsabilitéit verzichten, dat heescht, mir hunn de Prinzip vun der Product Liability beim Produzent, dat ass dat Éischt, wat spillt. De Produzent ass natierlech responsabel, dass säi Produkt dat hiergëtt, wat et versprécht. Dann hutt Der doniewent eng Responsabilitéit vun deem, deen et verofreecht. Huet deen alles gemat, wéi et op der Mode d'emploi, soen ech elo emol, virgesinn ass? An et bleift eng residuell Responsabilitéit beim Stat, wann e Fall wär, wou e Schued géif kommen, deen net wierklech dem. Produzent attribuabel ass oder deem, dee verofreecht huet, da bleift eng Reschteresponsabilitéit. Dat ass eng Sécherheet fir d'Leit, déi vum Stat wäert iwwerholl ginn. A bei deenen dräi Doudesfäll, wou et gouf, ass do d'Enquête, d'Autopsie schonn ofgeschloss? Besteet do definitiv en Zesummenhang oder ass dat nach amgaang a verschiddene Fäll? Dat ass nach am gaangen, also eng Autopsie déi um lafen ass an engem Fall, a bei den aneren ass et och nach net kloer elo ofgeschloss. Mee ech wollt just nach eng Kéier ënnersträichen, Dir hat ugeschwat, ech mengen dat wat ausser Fro steet, dass d'Relatioun, dass déi, dass dat schonn eng Niewewierkung ass, dat ass kloer, et ass eng ganz seelen Niewewierkung, dass d'Ausmooss vun nach verschidden Inconnuen drop sinn. Wéi heefeg sinn se? Sinn déi Date stabil genuch gewiescht? Mee ech mengen, et ass sécherlech eng Niewewierkung, déi agestuuft ass, also eng ganz selten op alle Fall. Mee se ass nach net ganz verstane bis an de leschten Detail, mee se ass awer awer do, wéi aner Niewewierkungen och. Déi, jo. Wéi eng Impfstoffer waren dat, wou et Doudesfäll gouf? Kann ech Iech elo net soen. Ech weess et net. Net, datt ech Iech net wéilt soen, mee ech weess et net. Merci.
Här David. Esou wéi d'Ministesch gesot huet, also et ass, et sinn nach Enquêten am Gaang an et sinn nach och Etüden am Gaang. Also et ass elo net de Facto, datt déi dräi wierklech dorunner, an et wore Leit iwwer 70 Joer, dat heescht, et ass och elo net géint eng Recommandatioun. Mee bon, all Fall gëtt selbstverständlech analyséiert, a wa bis do wierklech Klorheet ass, wäert d'Santé och doriwwer kommunizéiere kënnen.
David Marques fir de Quotidien, An deenen dräi Doudesfäll ass déi Thrombos mat dran, voilà, déi Prezisiounsfro, ok. Dann hätt ech folgend Froen nach ronderëm d'Vaccinatioun. Dir hutt elo selwer gesot, Här Premierminister, dass eebe ganz wéineg Dosen iwwereg bleiwen. Et ass eis awer elo zougedroe ginn als Quotidien, dass awer an engem Impfzentrum, a méi konkret an der Victor-Hugo-Hal, op eegen Initiativ vun der Responsabel vun der Vaccinatioun eng véierteg Leit déi vulnerabel deklaréiert oder wou déi Responsabel gemengt, dass déi Leit vulnerabel op eegen Initiativ geruff gi sinn. Kënnt Der dat confirméieren? A géif et vläicht aner Fäll, déi an déi Richtung gaange sinn?

Kenntnis dovunner kritt, war een Dag wou dat opfälleg war a wou och nogefrot ginn ass vu Säite vum Santésdirekter. Do sinn effektiv méi Leit déi ofgespronge sinn an et ass relativ large interpretéiert ginn, wat mat de Reschtdose soll geschéien. Dat ass awer gekläert. Mee Dir hutt Recht, dat war, dat ass awer en Eenzelfall. Dat war een Dag an dat ass och ansofern transparent gewiescht well et esou deklaréiert wor. Mir sinn elo der Saach nogaangen an. Hunn dat an deem Sënn, kann ee soen, e bësselche recadréiert. Do war op alle Fall keng schlecht Intentioun dobäi. Dat sinn och Leit, déi deels méi spéit e Rendez-vous haten oder och vulnerabel waren. Insofern war elo näischt, wat elo ganz beonrouegend zréckbehale gi war. Mee et ass schonn richteg, dass, een Dag do eng Opfällegkeet war, déi elo net an där Rumm läit vun deem, wat d'Regel ass, déi elo grad gesot ginn ass. Also et war elo keng Multiplikatioun vu esou Fäll, déi Iech och dozou beweegt huet, déi nei Lëscht opzestellen, fir last minute da geimpft ze ginn? Okay, gutt. An dann, den nationale Feierdag ass ugeschwat ginn. Am Sport ginn et jo verschidde Lackerunge, mee et si verschidde grouss Events, déi een ausspillen. Ech weess, datt Dir zwee Net ëmmer am Numm vum Här Kersch schwätzen. Här Marques, mam Fussball.
Neen, ech komme mam, also aus eiser Sportsredaktioun ass d'Fro, déi un mech erugedroe ginn ass, wéi et da mam Nuetsmarathon ausgesäit. Héchstwahrscheinlech, et ass jo och a relativ kuerzer Zäit. Gouf et do scho Gespréicher innerhalb vun der Regierung a Kontakt mam Organisateur, wéi dat ausgesäit? Merci. Also elo,
Ech weess als fréiere Buergermeeschter, wann ech mer dat erlabe kann ze soen, dass d'Stad Lëtzebuerg do de Co-organisateur ass zesummen an net de Stat. Mee mir hu permanent Gespréicher och mat der Gemeng Lëtzebuerg. Dir kënnt Iech virstellen, dass um Terrain vun der Gemeng Lëtzebuerg ganz vill aner Aktivitéiten och déi nächst Wochen a Méint organiséiert ginn an do ass och en Echange deen stattfënnt. Mee fir Iech elo ze soen, wat ofgesot gëtt, oder net, do muss een, et ass d'Gemeng, déi do mat Co-Organisateur ass, muss ee kucken, wéi hir Décisioun fält. Mee ech, et ass en temps voulu, wäerten do déi néideg Décisiounen geholl ginn. Mee ech sinn, ech kann wierklech net am Numm vun der Gemeng Lëtzebuerg hei schwätzen. An ofschliessend vu menger Säit, Et gi jo ëmmer nach weider Appellen. Elo an der Tëschenzäit sinn d'Giichtecher, wat d'Vaccinatioun ubelaangt, awer virgezu ginn, wat am Ufank net virgesi war. Weider Appelle kommen elo nach, ma fir d'Polizisten, fir d'Enseignanten, ginn et do schonn nei Iwwerleeungen an der Regierung, fir do vläicht nei Kategorie socio-professionelle awer virzezéien?
Also am Fong elo mat där Fräiwëllegkeet gi mer jiddwerengem d'Méiglechkeet, jo sech kënnen anzeschreiwen. Hei gëtt jo net gesot, Dir dierft net ageschriwwe ginn. A fir elo, mir, Dir hutt jo gesinn, dat ass op Antenne vu Professioune ginn, vun Doudegriewer iwwert Polizisten, iwwert eng ganz Rëtsch vu Kategorie vu Leit, déi gefrot hunn. Mir hunn de CGDIS, wou mer jo och besichen, déi si jo och a Kontakt mat deene Leit. An d'Prioritéit wor jo am Fong de vulnerabele Leit, An dann dem Alter no. Mir gesinn och, dass den Alter jo e Facteur ass vu Vulnerabilitéit an där doter ganzer Kris. An dofir hu mer jo och, si mer erofgaang, mee elo mat deem, mat deem Fräiwëllegen, wou ee sech jo ka volontaire mellen, mengen ech, dass am Fong déi Fro vu Prioritisatiounen nach vu Beruffer, op anere Beruffer, ausser Dir hätt elo en direkte Kontakt mat vulnerabele Leit, an dat op enger repetitiver Manéier an och op enger gewëssener Dauer, Mengen ech hifälleg, well et ka jiddweree sech elo mellen, dee, dee wëll geimpft ginn, ka geimpft ginn. Ech wëilt, wann s de erlaabs, just nach eng Kéier spezifesch zum Prisong, dass dat net mëssverstane gëtt. Dat ass net eng einfach sektoriell Approche gewiescht, mee do ass eng ganz spezifesch Problematik vu Sécherheet, déi sech gestallt huet. Mir wëssen, dass d'Impfbereetschaft do niddreg war bei den Insassen an insofern ass dat natierlech e ganz spezielle Sécherheetsrisiko, wa mer Clusteren an engem Prisong hunn. well et och net esou einfach ass d'Leit ze isoléieren, a Quarantän ze huelen an esou weider an dat war am Fong eng eng Sécherheetsconsideratioun, déi dozou geféiert huet, déi awer ganz spezifesch ass. Also et ass net eng eng ugefaange sektoriell Diskussioun gewiescht, mee eng eng Äntwert op e ganz konkrete Sécherheetsproblem, dee sech potenziell kéint kéint stellen. Ech wëll do och nach eppes prezéieren, well et ass, behaapt ginn, firwat de Prisong, ech wëll just erënneren, wa mer am Prisong Clusteren hunn a Problemer hunn, dass dat en Impakt huet op d'Police, well wann déi Leit an d'Spidol mussen, brauche mer och Polizisten, déi do oppassen, dat heescht op d'Capacitéit vun der Policeaarbecht an d'Spidol, d'Sécherheet. Mir kënnen do selbstverständlech net een nieft deem aneren do hunn ouni Sécherheetsmoossnamen. Dat heescht, et huet um Spidol en Impakt, et huet op d'Police en Impakt an et huet iwwerhaapt als Sécherheet och en Impakt. Dowéinster, mengen ech, ass et wichteg, dass mer deen doten,

net politesch korrekt, Iech elo ze soen, datt déi brasilianesch Variant hei zu Lëtzebuerg net kënnt. Dee Risk besteet. Dee Risk besteet. Dat ass e Fait. Mir sinn hei an enger anerer Situatioun, well mer och keen direkte Vol och mat Brasilien hunn. An déi Leit, déi jo dann an Europa zeréckkommen, do ginn et jo Obligatioune fir do och PCR-Tester ze hunn an eeben och Limitatioune vun der Entrée um Territoire och ze kréien. Mee ech kann, ech kann. Dofir soen ech, wier et verfréit a politesch net korrekt fir ze soen, et kommen Erliichterungen dou, sécher och déi nächst Wochen. Déi brasilianesch Variant muss mer am Viséier halen a wann déi sech entwéckelt, muss een och kënne reagéieren, well et muss een och eben d'Etüden ofwaarden, wéi elo d'Impfungen vis-à-vis vun där Variant och reagéieren. An et ginn alarmistesch Szenarioen, wou déi brasilianesch Variant d'Iwwerhand géif huelen weltwäit. Dat ass e potentielle Risiko, deen et iwwerall gëtt. An do ass net Lëtzebuerg, pardon wann ech dat soen, deen alleng deen doten, déi dote Problem a Situatioun huet. D'Gesondheetsministesch sëtzt mat senge Kolleegen aus den Europäescher Unioun um Dësch an do wäerte se och déi néideg Mesuren huelen als europäescht Kontinent vis-à-vis vun all méigleche Varianten, déi da sech och géifen um europäesche Kontinent entwéckelen. Also, mee et ass net, datt et eis berouegt, dat muss een zouginn.
Pia Weimerskirch vum rtl, Gëtt AstraZeneca elo nëmmen nach u Leit verimpft, déi sech fräiwëlleg mellen? E gëtt nach verimpft fir déi Leit iwwer 55 an e gëtt nach verimpft fir déi Leit mat Vulnerabilitéiten. Dat heescht, den Avis vum CSMI seet jo, fir ween e ka gebraucht ginn, mee e gëtt net méi gebraucht fir Leit ouni Vulnerabilitéit ënner. 55 Joer, awer nach ëmmer mat der Remark, datt déi Leit, déi eng Vulnerabilitéit hunn, ënner 55 Joer, solle prioritär déi aner Vaccinen kréie vis-à-vis vum AstraZeneca. Et ass e bësse komplizéiert, mee et ass den Avis vum CSMI. Wann ee sech elo fräiwëlleg op där Lëscht aschreift, et kënnt zu Niewewierkungen, ween dréit dann d'Responsabilitéit? Ech mengen, d'Madame Ministesch huet virdrun och erkläert, wéi do d'Responsabilitéit ass. Do gëtt et eng Responsabilitéit vum Producteur, mee mir dégagéieren eis net vun eiser Responsabilitéit. Dat steet fest. Dat heescht, och wann ee sech fräiwëlleg op där Lëscht andréit? Jo, jo. Et ass net, well ee sech fräiwëlleg op eng Lëscht aschreift, dass da gesot gëtt, et ass Äre Problem. Deen, deen Impfstoff ass validéiert ginn duerch eng europäesch Institutioun. Deen Impfstoff ass net verbueden. Mir gesi just, dass am Moment. de Virus wierklech an d'Pandemie nach am Gaang ass an datt et besser ass de Risiko, also datt et besser ass, datt d'Leit en Impfstoff kréien, wéi elo ze waarden oder iergendeppes an de Frigidaire ze stellen. A wann eng Responsabilitéit do ass, déi ass eng Responsabilité en cascade, mee mir verstoppen eis net vis-à-vis vun eiser Verantwortung. A mir soen net, datt well ee geklickt huet a gesot huet, Et steet drop, wéi eng Risiken do sinn. Et steet drop och, dass een Dokter soll consultéieren, wann een iergend eng Predispositioun huet, fir verschidde Risikofacteure kënnen ze entwéckelen. Mee et ass net, dass de Staat dann elo seet, Domadder hu mir elo näischt méi ze dinn. Nee, dat wier och irresponsabel vun engem Staat. Dir hutt gesot, dass jiddwereen, dee kann och, dee wëll geimpft ginn, och ka geimpft ginn. Wéi ass et da mat de Leit ënner 30 Joer? Jo, mä wann en Impfstoff do wier, dee kéint benotzt ginn, da géif ech deen Éischte sinn, deen, also net fir mech, mee wann en Impfstoff ënner 30 Joer wier, da wiere mir déi Éischt, déi géife soen, mir mussen do séier, séier, déi Juren am Moment, et ass schwéier Wierder ze fannen, mee stellt Iech emol vir, Dir hätt elo 20 Joer oder 25 Joer Är Jugend, Also ech fannen et ganz schlëmm, wéi am Moment déi Situatioun och ass fir jonk Leit. An do wéinst a wann da gesot gëtt, Dir kritt Rechter, wann Der geimpft gitt, an Dir kritt keng Rechter, wann Der net geimpft gitt, fannen ech irresponsabel vis-à-vis vun enger Generatioun vu Leit, déi iwwerhaapt am Moment keng Perspektiv hunn, dass e Vaccin an den nächste Wochen op de Maart kënnt. Am Moment gëtt gesot, dass vläicht Enn des Joers e Vaccin kënnt fir Leit ënner 30 Joer. Mir, mir sinn do tributaire selbstverständlech vu Produktioun, vu Validatioun vun der EMA. Wa muer gesot gëtt, dass en Impfstoff kann ënner 30 Joer goen, da wäert selbstverständlech déi Limitt, déi mer am Moment hu vun 30 bis 55, kënnen erofgoen. Mee am Moment hu mer keng Garantien an de BioNTech, Pfizer, et gëtt an de Moderna komme bis do kann ee jo ab 18 Joer geimpft ginn, mee dat ass dann och nach spéider, well awer de Facteur Risque vu Komplikatiounen, mam Alter méi héich si wéi déi aner. Mee fir wann een enger ganzer Generatioun am Moment nach iwwerhaapt keng Impfung ka proposéieren, fannen ech net raisonnabel ze soen, Dir kritt awer Recht, Dir kritt keng Rechter, mä mir kënnen Iech net impfen. Mee Pech, dat wëll ech net. Just eng Prezisiounsfro, Dir hutt vun enger Lëscht fir Reschtdosisse geschwat. Wou kann ech mech dann do mellen, wann ech do wëll matmaachen? Dat gëtt dës Woch nach ausgeschafft. Mir wollen déi zwee net mëschen. Mir wollte elo wierklech den Impfen Punkt LU, dat heescht, wou een elo op déi volontaire Basis ka mat AstraZeneca da verimpft ginn, trenne vun de reschtlechten. Dat gëtt separat, do wäert d'nächst Woch och kommunizéiert ginn, well am Moment, ech hunn Iech d'Zuel gesot, et si fënnef vu fënnef Dose geweecht vun eppes an déi 90.000, déi benotzt gi sinn, fënnef vun 94.815. Et ass also net, datt de Problem akut ass, mee mir wëssen, datt awer Mëtt Mee wann do grouss Quantitéite kommen, de Risk ass, dass net méi 5 ass, mee dat op eng Kéier 10, 15 oder 20. An de Site wäert d'nächst Woch dann och opgoen, wou een dann kann do eng extra Case je suis disposé, also dat muss een och just wëssen, dass net d'Leit net sech dann aschreiwen a soen, op wéi engem Site se dann och gäre ginn. An da kritt am Fong de Site d'Lëscht mat den Telefonsnummeren, vun deene Leit, déi dann och kënne kontaktéiert ginn, mee mam Engagement, dass ee da bannent 15 oder 20 Minutten oder eng hallef Stonn maximum muss do sinn. Mir kënnen net um 8 Auer oder um 9 Auer geet den Site zou an da gesot kritt um 6 Auer, ech weess net, wéi d'Siten alleguerte fonctionnéieren, mat den Auerzäiten, dann op eng Kéier soen, elo waarde mer nach, well deen eis gesot huet, e giff awer an den nächsten zwou oder dräi Stonne gäre säin Impfstoff siche kommen. Dat geet net. Dat heescht, et muss eng Disponibilitéit do sinn, déi rapid ass a wou ee seet, hei, ech si bereet, ech huelen dat, wat ech ka kréien an, dann och rapid do sinn, well dat gëtt d'Condition sine qua non. Et kann een net verlaangen, datt deen am Impfzenter do 30 Nummere muss telefonéieren, bis en endlech ee fënnt, dee seet, jo, ech hu lo Zäit, ech ka kommen.